ekarusia rimo, ekarusia kabere, eria gatato ekareta okoboko okwo, ekaumora aria, noyoumorete inse aria ase egetunu keria. Eria kabere ekareta omotwe oyo, omotwe okaumora aria, abanto bakamioka korwa ande egechiko, bakareta omotwe oria korwa aria, ogachia okabekwa inse aa, nobegetwe inse aa, okabikiwa na egechiko, okaretwa inse aa, ense egachaka gokurerana. Naende kagendererete agatebiwa abanto base kobeka amaate. Bono agachaka korusia obeka rugoro aria, akareta omonto gochakera iga abutorete. Naende ria kabere akareta bono gochia inse, ria gatato naende akareta oyonde naende abutorete bo igo. Abanto bakabutorwa inse aria na babekire bonsi pi, mpaka tokarora bonsi pi babekirwe inse aria. Bono riomo erio pi, akamanya koreta oyo omogima, oyo ere bono ogwete oria oretete ekwe rende eye, ere agacha omogima atamabutoreti ande. Ki batagete gopima Oyo kare igoro aa atagete komusa efuti. Rituko eri riga ria. Erio erio rituko erio ee. Rituko ria chuma akanyora riroba riakorire ki? Riachire. Ere ndigeti ase enchera kanyora osikire igoro atagete gotira apime rigaika gotuba oria onde gochia inse. Igo oyo kagotira enkori yagotira. Kagotira gochia igoro otigire oria inse. Otigire oria inse. Mhm. lakini taraika igoro Mm. eh, rigacha aba bande bono bare igoro bari bakong'usa nabo bono baminyokete gokura minyoka gocha oyo abaito batichereirwe Mhm. Eh, tokaminyoka gocha rende Bono igo- togoika Mhm. tokanyora oyomo ere amaraba namoigete iga iga lakini amagoko aro nare iga togatema enkori Oyo- eria are oyo- oyo- gotirera oyo- Oyo ore gotira. eye oyo ore gotira Eria. oria onde aro o- o- otindekirwe pi Oyonde bono totame kong'usa engori eria ekabutoka, buna yabutoka tokanyora bono option teiyo, tokamoa espade atumeke kwerusechwa amagoko kare tarasiekerwa amaraba nabo aigete iga.
Mwanche morigereria ogusii boys naende nerituko rinde ntete gokoretera omogano obo ere kokonyegeria abagusii Ase enchoo y'amakweri egotoka iga iga ase chinche yaba gegoita abamura bane ase enchera y'ogoichana sana. Abamura bane baba bagosiria obogima bwabo korwa iga ase esukuru ye chinche abare gokunya echoo aiga ase nteneine ase egetii eke iga. Iga iga ande chinsemo chiaborobwo constituency kia Bonyoro ward eye egotoka Imyanyamire county Aah esukuru eye igasinteneine egeti eke gekorokwa Chinche. Korende rieta eri riabeire rigotrend sana ase emetandao, abanto abange babeire bakorora omogano oyo kegima. Aah iga asintete gokoorokia, echoo eye iga yare gokunywa nere eye iga ase aya iga amaate aya iga, aah eyabaga egoclaim obogima bwa abamura bane, abwo baba bagosokia korwa ase engoro eywo ase chipiece, omotwe ogosokiwa kando, okoboko kando, na ebinto binde kando, Ng'a nabe amakong'u sana ayio ntete gokoeresera, erio tonyore oboene korwa ase aiga, nki kiarenge? Ng'aki echo iga yare gokunywa monto barenge iga iga nki bamanyete igoro y'omogano oyo iga? Chimark naye tinkorwa gotiga tosoe iga iga erio tonyare korora ng'aki ng'aki bono omwaka. Mbuya mono. Mbuya mono. Eh. Aiga ng'aki bono iga noo chinche. Aa noo chinche primary ase accident eria yaba. Mm. Ase amarieta ng'aki korokwa? Ase amarieta nkorokwa Evans Ndubi Simeon, aa noo nka, naende aa noo nsomete. na esukuru eye nigo ere oborimo bwanka. Naende na tosomete naende buna tos- Chinchega bono e- e- location ng'aki ekorokwa? eh, bono totebe nki abanyarueri lakini rende oborabu Borabu constituency.
Mm. Ase osera akogamba. Ase osera akogamba. Aiga ase morero kibasacha. Nonya na omochumba oito Omochumba oito totebe Osero, Patrick bagendia Osero, na nomochumba oito rende akogamba.
Aya ne ekeragita giasoete eke. Aya ne ekeragita giaruete korwa ase esukuru ase esukuru aria, ase kiabagorire tari, chungi are konyara goeta korwa ase egate iga aria, gekabagorera rogoro aria. Mwanche morigerie ekero ntete gotwara chinkwana na omongwana oyo iga, oyio ore omonyene aa iga nonye sobo. Noarenge rituko eri iga omobasokano oyo iga okorekanete oyoigwerete abamura abaiga bane, nde toikaranse nere ase aya iga eri tokwane estory kegima nki aroche nki amanyete igoro ya ase aya iga. Ekero twakorire ko kora omogano oyo nkorenge ng'a nabo okonyora a clear picture y'eki kiabete ase aya iga chinche aiga ase abamura bane babete bagosiria obogima bwabo ase enchera ya ogokumia kweri kweri. Chinka inye chibwate omochando omonene korwa ekero narure ase esukuru eye iga nkoenda mpaka ase chinka chia abamura abaiga Kerenka tomanye ng'a ng'aki emeroberio y'okobaenia yabeire, naboigo ng'aki baebangire. Ng'ayio y'amang'ana aiga abanyorete, naboigo inki barakwane igoro y'estori eiga y'echoo y'amakweri? Tiga ntebe enyomba ya kebara yairire abanto bane. Chiamaka na chinkoro kotogenda ndare.

Echwa eye yakunyetwe, ekero yakunywa, twachireka, echwa eye ekanyuka. Togochi gocha mambia aye tokanyora echwa egwete, ekaba gegotichwa tokoreta chigoto tokobeka ime, echwa eye egatichwa. Miaka kwarenge esukuru.
Amaka narenge esukuru.
Yes. Bono iga eh, naende buna bachete, naende bakunyire ase aria aria, aria ase yagwete. Igo ase aya, Mm. echwa onde yarenge omapere. Yarenge oo ekagwa.
Mapema.
etaratumeka yare gokunywa. Ekero ya- ya- yagwa Eh, moka buna Egasiekwa. esukuru egasiekwa ekaba bono na abanto bagotuguta ogochia abwo. eh, egasiekwa pi, Mm. naende bono ekaba bono nchi- nchikunyirio. Ehe. Naende bono igo nayaikire bono iga, eh, naende bakunyire igoro ase eyende. Mm. Konyora bachire chibuti isiri na tano Yes. gochia inse, gochia moino 20. Mm. Eeh, buna yakunyete iga, okonyora baikire bachire lunch, bakaenda lunch bakaragera bakoirana, omongwana oyomo agateba yanyokire, tiga barapima chibuti echi bakore ki? Baikire. Iga atigete oria inse, iga atigete oria inse, akamanya gokora ki? Akarora tiga apime gakona gotirana engori. Buna Abanto abanto babere boka babere barenge inse baria bagokunya. Okay. Eeh, oyomo gakona gopima, riroba rigacha. Ekero riacha rikairania oria onde gochia ime. Lakini Nte- oria- nte- nte- nte- nte twende ng'ora Mm. igo echo iga abanto bare gokunya mbarenga bonsi bao twateba mbatano Ehe. abakong'usa mbatatu Yes. aba bare nse bagokunya mbabere chibuti ishirini bogeka Eh, i- i- gochia inse 25 feet Ishirini bogeka gochia inse 25. 25 konyara baikire Okonyora barakunyire eh, kunyire. ekonyara yakunyirwe Yes.
Mm.
bono kibatagete gopima oyo kare igoro agatagete kong'usa efuti Rituko eriga ria. erio rio rituko Ejuma.
erio eh, rituko ria chuma akanyora riroba riakorire ki riachire, ere ndiigeti ase inche konyora osikire igoro, gatagete gotiira ape ime, rigaika gotuboria onde gochia inse. Yaani insa nigo oyo gagotiira Eh, enkori yagotiire eh, kagotiira gochia igoro otigire orie inse otigire orie inse, lakini taraika igoro, Mm. eh, rigaacha. Aba bande bono bare igoro baria bakong'usa. Abwo bono baminyokete gokuura, minyoka gocha oyo abaito batichereirwe, togaminyoka gocha rende. Bono igo- Togoika, Ehe. tokanyora oyomo ere amaraba namoigete iga iga, rakini amagoko aro nare iga. Togatema enkori eria are gotiirera, Oyo- oyo ore gotira. ee oyo ore gotira, Eria.
oria onde ere o- o- otindekirwe pi. Oyo onde bono toteme kong'usa enkori eria ekabutoka. Buna yabutoka, tokanyora bono option teiyo. Tokamoa espade atumeke kwerusia chwo amagoko aro tarasiekerwa amaraba nabo aigete iga, agatema kwerusia agatema kwerusia amaraba ayio akerusia mpaka tokamoa enkori tokabeka na ebao togasiba tokamong'usa. Riria twamong'usa ere tokamobeka igoro. Tiga torigie enchera bono ya okorusia oria chindoo chigacha Yaani eh, Chibeeri.
omotegereri otegererete Mm, abamura aba babere mm. oyo otigara nse ere eria motuba Eh, ere otigaire Lakini oyo ore- twakonyire oyomo lakini oyo ore gosoka igoro Mm. eria moirani nse lakini Ya- eria motuba yeka. enusu Eh, enusu egekuba. Amagoko nisikare. lakini amagoko aro mbuya ari tatubiri mwatembire komong'usa Mm. yasinyire engori ekabutoka eria ari gotumeka Mm. ekabutoka rito tete komong'usa ekabutoka kiagera amaraba namotubete Akaritwa arende amaraba, engori ere ekabutoka ekero tokomong'usa. Nainwe mokonyara komong'usa ase okesa eng'encho are nusu. Agateba abwatiraniri gokwana are, agateba abwatiraniri. Tokarora bono engori ere kiabutoka, tiga tomoe espedi, ama- amagoko are buya, Aye korusia erusie, eria amaraba. erusie amara, nabo eruseti buya ara akerusia akerusia nyo okagoyete, akerusia buya, tokamoa engori, togasibani risirebu, akaribwata, tokamotiria. Agasoka. Agateba mbuya, Mbuya are. Tiga bono tochake gochaka korigia inaki means tokorusia oyo. Oyo ore inse bono otubwa.
Oyo bono otubire.
Agatotebia are omo okomokonya juu nata nere ogototebia. Noo gaikaransete iga aria nere ogototebia nata natambe. Togachaka abanto bagacha chiperi chigacha chigasibwa chingori, omogambi omong'eri akareta, omogambi oito obe Kisumu iga iga nere chingori chigacha. togachaka kong'usa. Amaraba abanto bande ki barenge bakobeka bare emekomi, abande igoro nkong'usa bare twomora naro aria twomorete igoro aria. Twomora twomora ntoeegeti komoikeera. Togachia koira chidakika inga igo, bagateba bamoikereire, bakamoikera gochakera ake igo riria Ya igo buna abanto bakonya kong'u korusia amaraba mogoch mokobwaterana, mwachia mwamoikera. Ee agaikirwa gochakera ebigoti. Mokamorora. Ee.
Lakini tari moyo. Tari moyo aro, nasirete. Ensa ngapi yarenge mpaka saa ngapi? Bono ya, etochi ya esaa nane yarenge, bono yaikire saa kumi na mocha na nusu iga.
Chinsa ng'a inye. Mm, saa kumi na mocha.
Lakini bagateba, nakorete ki? Nasirete, nyore twamoikereire. Lakini Agaike- mwamororire.
Eh, akarorwa boronge.
Mm. Bakagenderera, abande bakarosa. Bagateba bono, ekiagera riria bamororire iga, naende bakona komotubora, naende rianyuka. Naende riamotu, riamotuba. Bagateba bono, Erinde eturakita kwanyoka tigeche.
abanto aba iga bakonye komorusia mbare ime. Ee, still noo bare. Naende Abanto ba- bono mbare ime abange. Batama. Ee.
Gose rikwanyoka ake ake. Rikwanyo rikona gocha ake ake, ere eside ya korwa manto iga, rikona gocha ake ake. Mm. Bono bagaikera bagateba, aba batometwe korwa Nyamira, na egari eye y'omororo, nero yachete. Egari eye y'omororo ekarwa Nyamira kera esimi yakwa egatenena epaara iga.

bakona gokura. Bagata abanto aba bono bare gokunya bagata barose, barosire. Igo mo- mobere one ororokaine. Nororekaine lakini naende ogotubwa. Bagotubora naende oo amaraba achiche. Amaraba bono gakonya kobu gakonya koirana ime abanto bare ime. Tare ta abanto mbare konya koegosa. Bagosuka igo chiensemo, bagosuka ensemo riria agochia gocheka naende barasuke Abanto ensemo. barenge eria bare be Barenge abanto ang'e eleven. abanto ang'e ikomi na moja.
Eeh. Ehe. Bagateba bono tiga etractor ekore ki?

Okay. Eh, numa etabu nigo egocha ng'ora ng'ora. Ere etirimbogete nere Nere erimete iga.
eyachete iga egatirimboka iga, Ehe. egacha egaikera iga iga, Mm. bagatea nua, egaonchoka egacha rogoro iga, Mm. egachi goeta korwa aria. Oh, igo nane korwa aria erwete. Eh, bono eyachete iga, Mm. ah, bono ase esokerete koge, Eh, kogenda. kogenda. Ehe. Yachete egaika, egatenenera aria, Mm. egaeta boga eeka, egachi korwa korwa aria, Mm. noe erwete korwa aria. Okay. Egachaka rende iga, egasi, abanto rende bakarume. Abanto baria ikomi na moja. Bakaruma. bakarume bonsi. Yes. Ekero barume, bono egento batagete korigia nomobere oria oyo Oyomo. oyomo oria tware korigia Oriororokana.
oria Ehe.
bono egachaka egachaka egasi egachaka egasi egachaka egasi ekorusia amaraba yomora gochia maate Ek- ekamoikera riria yamoikera bakarora bono ekiamoikereire. ekero yamoikereire eba ase komotauri, bagateba MC eye noyo ere igaa enana, na oyoito Benecha noyo are igaa. Abamura abaminto ngosiba bare, bagateba oyo na omonto oito ntomomanyete ore ime aa. Abwo na abamura aba bagoteba batato, osera aga, bagateba mogotuakana.

Ebibabi eku bitato e- eh, eh, still kwanza ngirane maega, Ngirane maega. obatirimbokiri bagacha ase obokombe obo, Obokombe bw'eturakita.
eh, obo bobe bokorema, bagaikara ase ime, Barenga. batato, Ehe.
batato rende bagenda bachia gotubora, Mm. eh, bagaikara ase obokombe obo, akabatirimbokiri mpaka nse. Mm, buna akona gotirimboka ngotwakera aria ekweri, Oyomo. eh, oyomo, Yaani bagogete.
Bono rende eria ntomanyeti bono naki arengereretie akona gotokorera iga oyomo obo ase abwo batato bagatirimbokiwa bagaika nse. Nabaigete nse iga. Naende mbasibete.
Ase nenia aro mbasibete ake noo mbamanyire ngosiba bare nabaito eh. Bono nabaika nse iga bakaramotubore agaika iga riria aika iga iga etragita abamura abamanya gosuka ensemo etragita yasoyia obokombe yarusia amara. Aria bakomoruseria iga, yarusia, ekarusia gatato, riria yarusia gatato ekaumora aria, amabuta akaera, riria amabuta aera, amabuta akarua egari gete yarenge abwo yachete, y'ecounty, echi chikorosia epara bwena naitibu, nero yachete iga, amafuta aywo agacha ebiyu bitano mpaka aria, bikabekwa bi ekemo gekaenda gekaera egia kabere egia gatato, riria egia gatato kiaerire iga, tibataete kobwata egia kane, riroba rikaacha. egati baba batato bare ime. Buna riato baba batato bare ime, bono bagatigera mboyo egete biri bitano. Buna batiga biri bitano, omodriver oria akarora bono abanto bakure, akabeka egia ekero ne etractor egasuka mpaka abwo, rende aa rende abakonye. Abanto bakamotebia bakonye, egachaka koruma embio, buna yarusetire embio ekarusia kabere amaroba yaumora amaate. Ria Yaani- gatato akareta Ant- a- akareta naki okoboko. ase ogwancha kwabo ntagete orabeke break agwo Mm. Ah, mwanche omorigereria ntagete o- onyore epicture iga iga maybe onye torabwata picture buya aiga egese e- engoro eye iga echoe iga. abanto bare konyekunya mbatano. Abanto aye iga batano bagokunya eche oyo iga, babere bare ime, batato bare igoro. Ekero baika buti ishirini na tano, bakaamua konyepima, oyomo agatigara nse, oyonde agatira igoro. Aye iga ase oyo otira igoro, kagenderete gotira na enkori korwa nse, kagoika gatirire bari kairana. Ekero riraba ri'irana rikamoiranereria bake ere, but rigatoboria inse, lakini ere ndigeti komotuba bwensi, rikamotuba enusu. Ekero riamotuba enusu, abanyakenyoro ekero bagocha aye abanto baria bare igoro bakumire ing'aki yabeire bakaminyoka. Banyora oyo enusu bagateba ng'a mbakonyara komokonya tiga bamoe egechiiko airusirie amaraba. Ere agaika korwa oo, naende moyo are baka buna togokwana iga. Mobaso kono buna onye koba iga abanto bakomanya ng'aki tokorusia oyo ore inse korwa saa kumi na moja yaikire saa moja. chia botuko atarakora ki? Atararausigwe ime. Yaikire bono ng'aki e- e- ekeragita giaikire mpaka kiamororire. Ekeragita giachire giakunyire mpaka kiamororire ere b- oyo oyo osirete. Abanyakenyoro bande batebirie ng'a hapana, ntotageti monto oyo oito akore ki? Abutorane. Abutoranu kere ekeragita kegochi kopick nkomobutora kere kemorete enusu. Nario iga basa gosesie bacha kosuggest ng'a aa tiga tosoe, aba bagosoa ime. Abaika batato mbarenge kati y'abanto baria baare korema? Aa, mbaare korema, abwo bagokora mochengo ebibarua biabo, ebiche- emochengo baruete, okonyora bakuure mochengo, nigo baare goeta bakaigwa achwo abana babo mbare iga, bakaigwa ebikuuro. Baria batato barenge igoro mbacheti koirana gotaka gosoa naende? Aa, Aba bagocha bono batato Tibarenge n'abanto ebibarua. abao pi bare ebibarua Barenge ba- ebibarua. baigure ng'a ege- egento gete kiabeire egento ema kiabeire esukuru ase abana babo bare, nabo bachete aa. nabo bachete. Batato bachire korwa magega batebirie ng'a aiwesekani omonto oito a- akore ki? A- arusie koma gwekera gete giachia komobutora. Tiga tosoe ime twende tomorusie ng'ora tomoterekerere ekegera gete igoro kemosokie naintwe tomanye gokora ki? Tomaye gosoka. Agwo nabo bono omobaso kono ochagete. Riraba riairanire inse riabanyorire ime. Riabatubire abarenge innocent mbarenge nonya nemeremo. Togenderere.
Bono buna etractor rende ebekire amafuta ekarora tiga echake egasi yaye. Ekarusia rimo. ekarusia kabere eria gatato ekareta okoboko okwo ekaumora are noyoumorete inse aria ase egetunu keria. Eria kabere ekareta omotwe oyo, omotwe okaumora are abanto bakaminyoka korwa are na egechiko bakareta omotwe oria korwa are ogachia okabekwa inse aa nobegetwe inse aa okabikiwa na egechiko okaretwa inse aa ense egachaka gokurerana naende kagendererete agatebiwa abanto base kobeka amaate. Bono agachaka korusia obeka rugoro aria, akareta omonto gochakera iga abutorete. Naende ria kabere akareta bono gochia inse, ria gatato naende akareta oyonde naende abutorete boigo. Abanto bakabutorwa inse aria na babekire bonsi pi, mpaka tokarora bonsi pi babekirwe inse aria. Bono ria omoerio pi, akamanya koreta oyo omogima, oyo ere bono ogwete oria oretete ekweri eye, ere agacha omogima atamabutoreti ande. Ere nabo amoretete bwensi pi iga, akamobeka aria atabutoiri ande onsi, ere tamobutoreti. Oria basoete ime bache korwa ase tabutoiri. Ee, oria bono baoguetwe agatikerwa inse pi, oria takuniri ande onsi. Oria abaiga batebete ng'a ntotaeti monto oito abutorwe, Ee, agacha kare omogima. oria nabo amorusetie omogima ere. Aba batebete ng'a bataeti omonto obote abutorwe bagacha ebipisi. Aka- ee, akaretwa oria oria ere bono oguete omotagani oretete accident eye, ere nabo aretetwe omogima pi, atabutoiri ande onsi, lakini abande ne chipisi.

Bono riria ase enchera yarenge botuko, chisesa echio mwarachi kunyete iga chinguru echi echi echi mwarachire iga iga, echi ne chisesa biri binde bitanyorekanete, echi ne chisesa chikunyete chinguru echi mwarora. Ebinto mbire biatigarete bado. Abasikari buna bachete, na abanyagitari, bakareta chikwende chiria chikoimokia abanto abwo rende, bakobwata babeka emebere eria ime iga, kera omonto ekwenya ebinto biabo buna biabegetwe kando kando iga bikabanguka, nabo babangetwe inse aria boronge. Asikari bagacha nao bare, bakareta chikwende chiria bakabekerwa, erinde bakairwe rende. Lakini bono inche egento ndatebe, abaa MC abaito, buna oyo tobeneche, ecounty buna ere ororo ecounty, yatomete abanto babo korwa ng'umbu aria, ebachete bagaikaransa igaa, abanto aba bakwete, Tibarikire ekaunti naende mbamanyire, inki gekogera abanto barikire ekaunti bagoakanukire omotienyi ngori bare chibesa, batari gocha buna abachete bagaikaransa igaa mpaka baire chigopia bagacha babegete mpaka chiglobsi, ebinto bie egasi babwate nsa, bagacha bagaikaransa nsa. Aba bono aba bono ase eng'encho barabaite ase eng'encho ya obotaka, erinde mbatindete mbamaete nkonyora bare ebesa yogosiba, buna abaeto igo amakweri naro ayio abairete ase engencho yobotaka, chio abanto ki batometwe, nki bare gotumekera abana b'abanto gochaka kobaa egasi. Naki ekenyoro kegoteba bono eke. Ekenyoro nkegechiri bobe, naende kegechiri kege nonya na esukuru igoro yasiegete, abana batetiwu bagende, igoro abana batetiwu genda, mpaka chichuo chiarosigwe, momanye gocha esukuru nonye na omwofisa noyo arenge iga iga, na abasikari mbagendererete gocha, age ekaba esukuru ebe egwasi, buna eroche etigire egwasi iga, ekero abageni ngosoa bare, ebe egwasi, ki ebinto mbirobio bigasaini gotugwa esukuru, abanto buna intwe abaibori, ntogechiri sana, ekiagera tokoboria naki, inki echio ekobekerwa ase eyende igoro, na ekomiti neri eri toroche ere ero ororo rioka, ing'ao terachengi. Barabwo bono mbamanyete. Ebi nebikorotwe mwanche omorigereria bi'abanto aba iga baruseti bagatiga gaiga. Ekero barusetie gaiga erio basoe bache gokonya abamwabo. Lakini bono nabo babitigete nonya negoti eria? Ee egoti eria. Amatoba oria aya iga amatoba oria iga aro naya ki? Bono amatoba oria aya Yes. konyora yachire rituko eria erio accident eyebete amatoba oria agacha mapema achete kituko amasaa ine. erinde echwe eye echake buna echake kwagachwa.
Naro igo konyora achire achake kwagacha echwe eye korwa inse gotira, korwa inse gotira. Amanyinga aya nariaa abanto baria bare korusigwa korwa engoro ime, baria bare gokenyanwa, nabo bare kobangwa inse aa. buna onyaroche are iga, nabo bare kobangunsa, aye buna onyaroche are iga iga, nsa iga.
Gwa. Mwanche omorigeranie ring'ana ri'ogokumia sana, ring'ana ri'ogoichana sana korwa ase aye igaa, aa esukuru eye iga. Egento nachire gokumia inke ring'ana nonye nababasiretie obogima bwabo, mbare inke kati y'abanto baria bare gokora emeremo. Baria abanto bachete ase eng'encho ya ogocha gokonya oyomwabo obwateranirie ase rirobe eri iga. Naende egento ki'obokumia babwate amaabera ng'a oyomwabo tabutorwe aachie ebitari, ekio nigakorera ng'a nabwo bachete ebitari ase eng'encho oyo bare korera nabo ekonyarekana ebahati naende kera gete egekamoreta kare boronge. Inche nabo ntari gokorera amang'ana aya iga iga, ngoteema korigia ecommittee y'esukuru eria tokwane nero toigwe gose barabwo nki bakorespond alafu baadaye ntoteme goeta ase chinka chi'abanto aba iga basiretie amagima abo. Bonsi pi oyomo ase oyomo tonyare komanya chistori chiabo gekonyarekana. Nabo tokonyora oiga ore korwa ime nere ekero are korwa ime agaika gati nere atwe omogano oye ng'aki amanyete rituko eri iga riarenge. Tochia nda are inche Mark Knight nkorokwa, korwa aiga chinsemo chia chinche twatomera ase omogano ogocha.